Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim Subhaneke la fahme lena illa ma fehemtena inneke entel cevadul kerim Muhterem ve aziz cemaat, mubarek cuma künleriniz hayırlı olsun. Hazreti Peyğamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurğanı kibi, yani küneşin doğup ta batqanı eñ hayırlı kün, o, cuma künüdir. İnşalâh, mına şu künün hürmetine Bu künde bir kün bar ki, bütün dualar qabul oluna. Bunıñ yanında, eki cuma arasında günahlar af oluna. İnşalâh, şu mubarek cuma kününiñ hürmetine Allahu Teala cümle günahlarımıznı afu eylesin, er vaqıt, hususan mına bu künde sizge rahmetinen, bereketinen mualet etsin, inşalâh. Endi, tabi, biz Allahu Tealâdan er daim bir şeyler isteymiz. Allahu Tealâğa er vaqıt biz yalvaramız. Amma bunıñ yanında, tabiy, özümizge tüşken vazifemizni ne qadar yapıp etmegenimizni bir yahşı bir şekilde tüşünmek kerekmiz. Çünki bugünki bizim vaazımızıñ mevzusı aslında ibadettir. İbadet degen bir şey bar, bilesiñiz, o da nedir? Allahu Taalâ rizası içün Onıñ bizge belirtkenini, işlerni yerine ketirmektir. Amma, amma insan çoğu vaqıtta bunı unuta. Peki, baqqanız vaqıt pek yahşı. İnsan ömründe er vaqıt qıbır-qıbır çalışa-çalışa, epimiz mında, çapqalaymız. Gece-gündüz, sabah turduq saat sekizde, aqşam kelemiz saat sekizde, bir şeyge vaqıt qalmay. Ne içün çalışamız? Açıqça aytayıq, dünyalıq içün. Yani kerçekten mına bu dünyada bir dünyayı bir şekilde bir idare ettik dep çalışamız. Amma bu dünya, yalancı dünya. Bu dünya, soñu olğan bir dünya. Ve bu dünyadan ketkenden soñ, tabiy ki, Allahu Teala eñ başta nege baqacaq? Eñ başta namazğa baqacaq. Eñ başta ibadetlerge baqacaq, ağalarım. Allahu Teala Quran-ı Kerimde buyura, dey, dey, men sizlerge, dey, mına şu kökni taban yaptım, yerni töşedim, dey, sizge su berdim, dey. Farqlı-farqlı meyvalar, ösümlikler berdim, dep buyura. Amma biz bunı tüşünmeymiz. Bir terekke baqamız vaqıt, nedir o terek? Ağaçtır, terektir. Amma bir terek bir-birine oşasa da, er birisi farqlı-farqlı meyva bere. Birisi armut bere, birisi alma bere, amma episi bir terekten çıqa. Bunı bergen asında kimdir? Allahu Taalâdır. Amma biz bunı unutamız. Onıñ içün Quran-ı Kerimde aytılğanı kibi, dey ki, Allahu Taalâ, Maña şükür etkenler pek azdır, dep buyura. İnşallah Allahu Taalâ bizlerni şükür etken qullarından eylesin. Ve ibadet meselesinde, aytam ya, bizge her hangi bir menfaat berilse, bizge her hangi bir şey aytılsa, dünyalıq bir meselede, biz mutlaqa yerine ketiremiz. Mutlaqa. Er vaqıt ben bu misalni berem. Şimdi mına, bu qadar adam oturamız mında. Her hangi birimizge aytalar ki, mına, ağam, çıqacañ mına tışarda, mına, yağmur da sepeley, yağmurın astında bir tane maşina kirpiç tüşüreceñ. Yahşı dermiz. Ne qadar aqça berersiñ dermiz, endi kirpiç degende belkimiz çoğumuzın böyle canı istemez der ki, bilem, bu yağmurda falan. O da dese ki, kim yardımcı olsa, ellişer biñ dollar berecem dese. Olâ, qavğa etip ana o qapığa var ya, qavğa etermiz, kim birinci çıqar dep. Eñ birinci men atlarım, bundan çapmalağa başlarım degenday. Amma bu ne? Dünyalıq bir mesele. Allahu Taalâ, mına keldiñiz mına şu cumağa, tek ranziyade mına, mına şu anda oturasıñız. Başta keldiñiz mında. Bilesiñiz, bir talay hadisler bar. Kim birinci kelse, bir deve qurban etkeni kibi bir savap qazana. Mına tüşüniñiz ki, Allahu Taalâ öyle sizge sevaplar bere. Ve bu sevaplar Allahu Taalânıñ aytqanı. Allahu Taalâ aytsa, sözünde tura. Bu elli biñ dollar berecem dep aldata bile, bermeye bile. Amma Allahu Taalâ aytqandan soñ mutlaqa bere. Ve biz inançlı adamlar Alıp da dünya meselesine, çoq daa az bir parağa o qadar çoq iş yapqanımız malde, alıp da Allah rızası içün, Allah'ın aytqanı işlerni, mına bir namaz meselesi olsañ sayınız, sayınız, episini saysanız bir bir saatnı o künde keçmez. İşte onı bile yerine ketirmekte bizim içün balaban bir sıqıntı. Yılda bir kere orza tutmaq insanıñ nefsine pek qıyın kete. Ne içün? Çünki kerçekten bu nankörlük degen şey bar. Amma ibadet mutlaqa kerek, ağalarım. Allahu Taalâ ibadetke muhtacmı? Yoq. Allahu Taalâ ibadetke muhtanc degil. Amma biz muhtancmız. Biz insanlar ibadetke muhtacmız. Allahu Teala onıñ içün bu ibadetlerni berdi. Baqamız vaqıt mına namaz asında Allahu Tealeni bir laf etmektir. Namaz Allahu Ekbir degeniñ vaqıt bütün dünyanı arqada taşlap bir tek Allahu Tealağa yönelmektir. Allah bizni qabul ete. Namaz insanıñ nedir? Miracıdır, Hazreti Peyğamberimiziñ sallallahu aleyhi ve sellemniñ miracı olğanı kibi. Orazayı alğanımız vaqıt, oraza da bizni terbiye ete, ağalarım. İbadetler bizlerni terbiye etmesi kerek. Bugüne-bugün men ne qadar ziyade ibadet etsem etsem, o qadar da qattı olsam olmay. Olmay, bu ibadet degen şey insannıñ içini de avuştırması kerek. Çünki oraza haqqında aqlımıza ne kele? Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyura ne ayta, dey ki, bir adam oruza tutmağa tutqanı vaqıt yalan aytmanı taşlamasa, yalanen iş yapmayı taşlamasa, o, oğa bir tek aç ve susuz qalma, yani bir bir faydası yoqtur, dep buyura. Demek ki, bu ibadetler bizlerni ne yapması kerek? Terbiye etmesi kerek. Nedir? İnsan, musulman, Allahu Taalâyı sevmesi kerek. Yüreginde Allahu Taalânıñ sevgisi olması kerek. Yahşı, Allahu Taalâyı men sevem. Amma bunıñ yanında ne aytalar? Ya, işte, menim yüregim temiz, men Allahu Taalâyı sevem, men Allahu Taalâyı tanıyım, amma namaz yoq, niyaz yoq, başqa bir şeyler yoq, asıl da böyle din boyunca ögrenmek ya da bir şey yapmaq istegi bile yoq. Alâh Taalâ içün hayır bir şey bermege nesi yoq, istegi yoq. Bu doğrumı? Tabi yoq, yañlış, inşalâh Alâhu Taalâ er kesin imanını daa da yükseltsin, böyle qavileştirsin degen deyin. Ne içün? Çünki eger yüregimiz, yüregimiz bir, nasıl aytayım, bir qumanğa oşatsaq, e, bir qumanğa oşatsaq, anda eger barsa suv, siz onı böyle bir ne yapqanıñız vaqıt, aylandırğanıñız vaqıt, O qumandan su tökülir. Eger bir insan, Men Allahu Taalâyı sevem dese, men dinni sevem dese, o zaman bu qumannı aylandırğan vaqıt namazlar, niyazlar, ibadetler, dualar, er şey olması kerek. Yoqsa bir şey olmasa olmay. Çünki Allahu Taalâyı sevgen, onıñ aytqanı şeyni yerine ketirmesi kerek. Allahu Taalâ Quranda, oho, qaç kere, seksenden ziyade kere, Ve iqimus-salâ, dey. Ve atü zekâ dey, yani namazıñızı qılıñız dey, zekâtlarıñızı beriñiz dey, oraza tutuñız dep buyura. Ve sadece bunlar, ağalarım. Ve sadece bunlar. Bizim aqlımıza böyle kelmesin, ya o qadar çoq ibadet etmek kerek ki, ulâ, bütün yaşam boyunca işte ibadet, kim onı becerir falan filan. Yoq, ağalarım. Asıl iman degen şey, imandan tat, Zevq qazanma ne vaqıt başlana? Ne vaqıt siz bu ibadetlerni yapqanız vaqıt ondan tat alasıñız? Ne vaqıt sabah namazına turğanız vaqıt siz ondan tat alasıñız? O vaqıt siz özüñizde bir avuşuqlıq ve etrafıñızdaki bir bereketi körürsiniz. Yoqsa er vaqıt aytam, sabah telefon sizge açsa, şimdi qışta tekraren qolaylı degendeyn, amma yazda, mesela saat üçte ezan çağırıla. Turmaq pek qıyın, turmaq pek qıyın. Amma insan, mesela, gece birisi telefon açsın, açsın, açsın, oğa ne yapar? Tutar telefon, der ki, ya, bir şey oldu, birisi keçingendir, dep tüşüner eñ başta. Turar, der ki, evla, ne oldu, ne içün meni turğuzasıñ bu vaqıtte? Pek müim bir şey olğan ki, sen meni turğuzasıñ bu vaqıtte, dep tüşünür. Ya müezzin ezanı oquy, çünki, ağalarım, qılacağınız namaz, sabah namazı, ondan er şeyden, bu dünyada er şeyden daa qıymetli ve daha da anlamlı ve daha müim. Ne içün? Bu menim sözlerim degil, mında men öz-özümden bir şey uydurmayım. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aqlınıza ketiriñiz. Hazreti Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellemın bir sözü bar. Ne ayta? Dey ki, sabah namazın eki rekat. Suneti, mağa dey, dünyada ve dünyanıñ içinde ne barsa, ondan daha sevimlidir, menim içün daha qıymetlidir, dep buyurdı Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ibadet etmek kerçekten de er kesiñ böyle içinde bar. Kerçekten şükür degen duyğusı er kesniñ içinde olması kerek. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece boyunca na ayaqları şişkince qadar namaz qıla edi, oğa soray ediler, Ne içün sen namazı qılasıñ? dep, o ne cevap bere edi? Allahu Taalâğa şükür etken qul olmayım, dep buyura edi. Ya ağalarım, Allahu Taalâ Quran-ı Kerimde ayta, Eger sizge bergenim nimetlerini saymağa başlasañız, Bitirip olamazsıñız, dep buyura. E, o yetmey, bu yetmey, amma, hususan umumiy olaraq baqamız vaqıt, kerçekten Allahu Taalâğa o qadar şükür etmemiz kerek ki, mına şu nefes etkenimiz ava içün, mına şu etrafımızdaki küneşimiz, ayımız, dünyamız içün er sabah turğamız vaqıt, Sağlığımız içün elhamdüllah dep, çünki biz tura bilemiz. Bizden de aşası olğan lar bar, oğa şükür etmek kerekmiz. Ve şükürüñ tek bir nesi bar, o da ibadetnen. O da ibadetnen. Yani men eger birisini sevgenimi söylesem, men o sevgenim kişige çiçekler alıp barırım, konfetler alıp barırım, körsem böyle quvanıp sarılırım degendayin. Ama men birisine aytsam ki, men seni sevem, sevem, ama körsem, selâm bermesem, Aytqanı şeyni yapmasam, o adam menim onı sevgenine inanırmı? Yaşamda, hayatta inanmaz. Aynı şekilde de, biz deymiz, Allahu Taalânı sevemiz, e, Allahu Taalâ kerçekten rahmetlidir, merhametlidir, amma bunıñ yanında da biz Onıñ razılığını, Onıñ sevgisini, Onıñ yardımını qazanmaq içün qolumızdan bir şey yapmasaq olmay. Amma Quran-ı Kerimde Allahu Taalânıñ aytqanı kibi acı bir kerçek, amma ne? İnsan daa ziyade, işte, Anda-mında ağırğanı vaqıt, yan yatqanı vaqıt Allahu Taalânı aqlına ketire. Yoq, ağalarım. Doğru, biz başımıza bir belâ kelse, Allahtan başqa yardımcımız yoq. Amma insan sağlığında olğanı vaqıt, malı olğanı vaqıtta onı atırlaması kerek. O vaqıt yaşamınızda, o vaqıt sizde bereket olur. Bir tane bay adamğa sorağanlar. Degenler ki, sen nasıl böyle bir bay olduñ? E, bu müim, epimiz içün müim, er kes bay olmağa tırışa degendeñ bu dünyada. Amma nasıl sen böyle bir bay olduñ dep sorağanlar. O ne degen? Degen ki, men degen yarıştım. Kimnen yarıştıñ? Allahu Taalânen yarıştım degen. Alla, Alla degenler, bu nasıl olur Allahu Taalâni yarışmağa? O degen ki, Allahu Taalâ mağa berdi, men de başqalara berdim. Allahu Taalâ mağa berdi, men başqalara berdim. Ve eñ soñunda, dey, Allahu Taalâ tabi qazandı, dey. Onıñ içün o qadar bayım, dey. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniñ misalini hiç bir vaqıt unutmañız. Bir kün evine bir tane quzu ketire, bir anacañız bir tuşka et ketire degendayın, ve aqşam evine qayta işlerden soñ. Hazreti Ayşege soray, Ey Ayşe, dey, anamızğa, o qoyunı ne yaptıñ, dey. Hazreti Ayşe anamız dey ki, men, dey, epsini dağıttım, bizge, dey, tek bir ayağı qaldı, dey. Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Öyle aytma, dey, tam tersini ayt. Ne aytmaq kerek, dey? Tam tersi, epsi bizge qaldı, mına şu ayağı ketti, dey. Çünki ahiretke barğanımız vaqıt, Ahirette mına yapqanımız er sadaqa, bergenimiz er yardım bizim qarşımıza çıqacaq, ağalarım. A bizde nasıl ola, biz daa ziyade dünyalıqnı tüşünemiz, o bir dünya içün bir şeyler hazırlanmaymız. Ondan soñra qorqamız, o, nasıl biz qorqamız, nedir, birisi kelse, yardım et dese bizlerge, biz ne deymiz, ya, maña kim yardım etti, Men niçün yardım eteceyim, ya? Taptıña adamı, er vaqıt menden yardım tileysiñ. Qapıdan çıqamız vaqıt camiden alıp tanda bir yüz kümüş qoymağa bizge, o-o, nasıl bekim içimizden bir qıyınlıq ete, şeytan ketip qarıştıra, dey, ulâ, bereceń sen a yüz kümüşni, ondan soñra ne aşacañ, ne içeceñ. Yoq, o qadar da ihtiyacımız yoq, Allağa şükür, Allahu Teala daha ziyade bere. Amma bunı bermege bile bizde qollarımız titrey, o, ister-istemez, nefisten, er kesin şeyde olğan bir şeylerdir. Amma Hazreti Peyğamberimizge sallallahu aleyhi ve sellemge kelip soraylar. Dediler, Ya Resulallah, bankrut, muflis arapçası. Muflis degen adam kimdir dep soraylar. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyura? Aytmay kim bu dünyada anda-mında harcap ta malını coydu, ketip te bir başqası malını alğan degen adam degil, malını coytqan adam degil. Asıl bu dünyada yahşılıqlar etken ve kim namazlarını qılğan, orazaları tutqan, amma bunıñ yanında da başqalarğa zarar ketirgen, başqalarnıñ haqlarına kirgen, başqalarğa yamanlıq etken adam. Çünki o bir dünyada, o bir dünyada bu paranıñ qıymeti olmayacaq, anda yahşılıqlarnıñ qıymeti olacaq. Mizan degen bir terazi qurulacaq ve anda qurulğandan soñ kelirler, eñ başta yahşılıqlarnı Baharlar siziñ yaşlığıñızmı, ağırlıqsızmı daa ağır degendayin, yamanlıq ağır olsa, kimniñ haqqı olsa sizde, kimniñ haqqı olsa. Onıñ içün Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve selem ne dey, bu dünyadan borclu ketmeñiz. Yani, onıñ içün kimniñ haqqı olsa, kelip sizden anda aqça yoq, aqça andan keçmey.

Bir keresinde böyle Kâbeniñ yanında, Kâbeniñ yanında baqsa, bir tane adam dua ete. Ve dua etkeni vaqıt dey ki, Ey Allahım, meni az olğanlardan qıl. Hazreti Ömer radiallahu anh böyle şaşıra. Dey, nasıl bir dua? Tuta bunı. Degen dayın yaqasından soray, bu nasıl bir dua, dey, men böyle bir dua kimseden eşitmedim. O adam da buyura, dey, Quranda Allahu Taalâ ayta, Mağa şükür etkenler azdır, dep buyura. Mağa şükür etkenler azdır, dep buyura, onıñ içün men, o az olğanlardan meni say, dep dua etem, dep buyura. Bunıñ yanında ağalarım, yani Allahu Taalâ bizlerge kerçekten o qadar şey bere. Amma birisi kelse mında, bir insan kelse, dese ki, Ey, cemaat, er biriñizge, ne bileyim, bu qadar para bereceyim, dese, epimiz, O, Allah razı olsun, sağ ol, dep epimiz pek quvanırmız. Ve o adamğa keter, kerçekten em maqtarmız, em böyle şükranımızı bildirirmiz söznen, Amma unuturmız ki, asıl bergen kim? Allahu Taalâ. Çoğu vaqitlerde onı unutamız. Siziñ başınıza bir yahşılıq kelgeni vaqıt, oğa vesile men ola bilem, başqası ola bile, kim olursa olsun, biz, Aa-ay, sağ ol! deymiz. Amma o nege oşay? Bir sultan sizge. Yardım yollay, aqça yollay, siz de sultanğa sağ ol demeyip, o aqçanı ketirgen onıñ ırğatına sağ ol deysiñiz. Bu dünyada da daa ziyade öyle ola. Biz kerçekten qullarğa böyle baya ziyade böyle şükür etip te asıl bergeni, asıl olğan Allahu Taalâyı çoq vaqıtte unutamız. Allahu Taalâ bizni öyle durumlardan muhafaza etsin. Onıñ içün ibadet degen şey, açıqça aytayım, ibadet er vaqıt olğan şeydir. Amma ibadetni mutlaqa insanlar eterler. İslâm dini ise doğru ibadetni bizge tavsiye ete. O da kimge? Tek olğan Allahu Taalâğadır. Çünki tarihke baqamız vaqıt, insanlar ibadet etkendir. Bazıları taşqa ibadet etkendir, bilesiñiz. Bazıları parağa ibadet etkendir ya da eteler degendayım. Amma asıl olğan Allahu Taalâ ibadet etmektir. Bunıñ alâqalı böyle bir qattı bir misal, qattı bir misal bar, amma tarihimizde olğan bir şey. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kerçekten pek sevgenimiz, bütün musulmanların sevginen, saygınen eñ ziyade sevgenimiz bir adam bu dünyadan köçkeni malde bazıları onı taşıp olamadılar, o haberni. Ve bazı sahabiler çıqtı ki, kerçekten pek böyle açuvlanıp, dediler ki, kim aytsa, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölgen dese, biz onıñ başını kesermiz degen dayın o qadar qattı ifadeler qullandılar. Ama o vaqıt Hazreti Ebu Bekir, radiallahu anh, Allahu Teala ondan razı olsun, çıqıp dedi ki, Ey insanlar, dedi, eger siz Allaha ibadet etken olsañız, biliñiz ki, Allahu Taalâ haydır, hiç bir vaqıt ölmez, er vaqıt sizni eşitir, dualarıñıznı, ibadetleriñizni qabul ema bileler. Amma eger siz Muhammedge, sallallahu aleyhi ve sellemge, ibadet etken olsañız, biliñiz ki, o öldi, dep buyurdı. Onıñ içün biz de, musulmanlar, bizim ibadetimiz nedir? İbadetimiz bizim Allahu Taalâyı tanımaq, Onı bilmek, bütün ne başımıza kelgen olsa, ondan olğanı hiç bir vaqıt unutmamaq ve onıñ aytqanı, sözüni kerçekten artqa qaytarmap yerine ketirmektir. Onıñ içün, muhterem ve aziz cemaat, mına, hususan balalarımıznı, çağalarımıznı, özümiz Dinge sarılıb, daa da ziyade bu ibadetlerni ögrenmek kerekmiz. Bu ibadetler bizge hem maneviy taraftan balaban bir faydaları bar özüniz añlaysıñız, bunıñ yanında da hem de böyle baqğanız vaqıt sağlıq tarafından da onlar bizge pek faydalıdır. Onları mutlaqa yerine ketirmek kerekmiz. Amma biz bunları sadece bu dünya taraftan bir faydası bar degen dep degil de, asıl Allahu Teala bizge buyurğanı içün Allahu Taalânı sevgenimiz ve oğa ibadet bir tek oğa etecegimizni bilgenimiz içün yerine ketirmek kerekmiz, muhterem cemaat. İnşallah Allahu Taalâ bizlerni hiç bir vaqıt ibadetten degendayin ayırmasın. Kerçekten bilesiñiz, böyle bir mesele bar. Epimiz bu dünyadamız, mında oturğanımız vaqıt, her hangi bir ibadet etmegen adamnı aqlıña ketiriñiz, İbadet etmegen bir adam dışarıdan baqa, dey ki, ya bu müslümanlar mına ibadet eteler, nasıl bir yahşılıqnı köreler dep tüşüne, ya ne yahşılığı bar dep tüşüne bile. Bundan alâqalı bir misal bar. Aslında böyle internette çoq aylanğan bir misal, bunı eñ başta Hazreti Mevlâna yerine ketirgen edi, yañlış hatırlamasam. O da ne? Bir tane balanı tüşüniñiz. Kiçkene bir balanı tüşüniñiz, anasınıñ qursağında. Anda yaşay. Bilesiñiz, anda bala doquz ay taşına degende. Ve anda olğan bir balanı tüşüniñiz. O bala nasıl bir şey tüşüne? Dey ki, men mında öz alemindem, öz dünyadam. Ve mında mağa qollar berildi, közler berildi, qulaqlar berildi, Bunlar mağa kerekmey. Mağa kerek olğan tek şey bar, o da ne? Mına şu köbek bağı degen şey. O meni aşata, içire, o mağa kerek. Bunda yürecek bir yer yoq, körecek bir şey yoq, eşitilecek bir şey yoq, amma bu meni baqa, dey. Eki qolnen de oğa sarıla. Amma alıp da bizim dünyağa endi köçkenim alde degendayin, köçkenim alde bir baqa ki, qollar, ayaqlar, közler, er şey bir işke yaray. Amma bu köbek bağı dep bilingen, köbek bağı dep adlandırğanımız o şeyni ne yapalar doktorlar? Kesip atalar, bir şeyge yaramay. Onıñ içün biz de, muhterem cemaat, çoq vaqıt, insan degen şey unutqan demek, asıl unutqan degen nedir o? Asıl vazifemizni unutamız. Asıl vazifemiz bu dünyada Allahu Taalânıñ razılığını qazanmaq. Asıl vazifemiz bu. Asıl vazifemiz, Allahu Taalâğa ibadet etmek. Ve ibadet etkemiz vaqıt, mına, yapqanıız er namazıñız, Bergeniz er sadaqañız, tutqanız er orazañız ne olacaq? Öbür dünyada siziñ qollarıñız, közleriñiz, qulaqlarıñız olacaq. Amma bunları biz yapmasaq, o zaman öbür dünyada da Allahu Taalâğa hesap bermek o qadar da qıyın olacaq. Eñ başta bizlerge. Namaz sorulacaq. Namaz er şeyin başıdır. Allahu Taalâ bizge mına künde beş vaqıt namaz farzını yerine ketirmege emr ete. Kerçekten er kes özüni oğa alıştırıp, yaqınlarını, qomşuları kim olsa, en azından mına şu mubarek cuma kününde cuma namazına ketirmege tırışmaq kerek. O, İbadet degen şeyni, Allahu Taalâğa sevgini epimiz eñ güzel bir şekilde añlatmağa tırışmaq kerekmiz, inşallah. Endi, aytqan vaqıt da keldi. Endi, muhterem ve aziz cemaat, degend dayın, Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifnen er şeyni güzel bir şekilde bizlerge añlata. Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyura, dey, Es-salâtu imâdud-din. Yani nedir o? Namaz, Diniñ deregidir dep buyura, tayancıdır dep buyura. Aslında bizim yaşamımıznıñ mına şu tiregi, dayancıdır, namazdır. Ne içün? Biz dünyada çoq mal qazana bilemiz, istegenimiz evler, istegenimiz arabalar, istegemiz mal-mülkler, zenginlikler biz toplaya bilemiz, cıya bilemiz. Amma eger bizim yaşamımızda bunları güzelleştirecek olğan namaz olmasa, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurğanına köre, kerçekten mına şu evler, şu arabalar, şu zenginlikler, evlâtlar, er şey bizim başımıza tökülecektir, ağalarım. Çünki mına şu yerde, mına şimdi oturasıñız, siziñ oturğanıñ Bir-eki daqqa, mında bizni diñleysiñiz degen deñ. Hazreti Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellem buyurğanına köre, melekler sizge cennette köşkler, evler quralar. Bu dünyada qaç kişi bilemiz ki, epimiz stroykanen oğraşamız degen deñ. Qaç kişi bilemiz ki, kerçekten ev qurıp başladı, amma ömürü yetmedi. Qıyın bir mesele. Belkim o evde bir kün bile yaşap, yaşamayıp bu dünyadan köçti. Allahu Taalâ er keske öz evinde yaşamağa nasip eylesin. Amma öyle bir adamlar aramızda çoq. Peki siz tüşüniñiz ki, mına mında oturasıñız, bizim dinimiz neyi sizge müjdeley? Dey ki, kerçekten mına mında oturmaq bile, vaaznı diñlemek hutbeden evel kerçekten sizlerge böyle balaban mukafatlar qazandıra. Allahu Taalâ cümlemizge o mukafatlarnı qazanmağa nasip eylesin. Kerçekten de Allahu Taalânıñ bergeni Bizge nimetlerni yahşı bir şekilde közden keçirip, isyankâr degil de, şükür etkenlerden nasip eylesin. Allahu Taalânıñ Quran-ı Kerimde buyurğanı kibi, Feezkuruni ezkurkum veşkuruli ve lâ tekfurun, yani, Meni hatırlañız, Meni zikir etiñiz, Maña ibadet etiñiz. Mağa şükür etiñiz, nankörlik etmeñiz, dep buyura. Ve aynı şekilde de Quran-ı Kerimde buyurğanı kibi, Eger siz mağa şükür etseñiz, men siziñ üzeriñizdeki nimetlerni ziyadeleştirerim, dep buyura Allahu Teala. Kerçekten, er şeyiñ qapısı nedir? Şükürdir. Biz az da olsa Allah rızası içün bir şey bersek, O vaqıt Allahu Taalâ bizge er şeyni qaytarır. Eger biz Allahu Taalâğa bir adım ketsek, Allahu Taalâ bizge on adım ketir. Bunı bilesiñiz, bunı dinimiz bizge ögrete. Ve ne bergen olsañız sizge qat-qat Allahu Taalâ o bir dünyada qaytaracaq. Ne yapqan olsañız, Allahu Taalâ sizge qat-qat qaytaracaq. Muhterem ve aziz cemaat, temsilnen bir tane qısqa temsilnen bitirmek isteyim, ibadetler haqqında ne qadar müim olğanını. Bir tane insan ölür, öbür dünyada da yaman bir halğa tüşer. Yanına böyle hastacan bir adam kelir, saçları tökülgen, kö, tişleri tökülgen bir adam ve yardım etmege tırışır, yardım etip olamaz. Ondan soñra o adam sorar ki, ya, sen kimsir dep sorar, mında keldiñ yardım etmege. O da aytar ki, men seniñ yaşamda, Böyle eksik qılğanıñ namazlarıñ, az tutqanıñ orazalarıñdır, dep buyurır. Onıñ içün epimiz dua eteyik ki, ibadetlerimizni eteyik ki, o bir dünyağa barğanımız vaqıt, kerçekten bizim yardımcımız bir tek ibadetlerimiz qarşımıza çıqacaqtır, bizim ibadetlerimiz qarşımıza çıqqanı vaqıt, küçlü, quvetli bir insan şekilde qarşımıza çıqsın. Allahu Taalâ yapacağımız bugün ve yapqanımız bütün ibadetlerni qabul ve maqbul etsin. Allahu Taalâ cümlemizden razı olsun, inşallah.